2014-13 ma aħna bqajna komunità inviżibbli. F'erba' snin, f'erba' snin qed nitkellmu, four years. Jiena llum għandi għandi ċurkett li meta mmur l-Italja u jgħat jgħat qudiem il-counter tal-flights inti għal-passaport bl-istess kun jom tajd intom tiġu minn xuxin aħwa, ngħidilha le dan raġel tiegħi. Qed mhux hekk biss, qed aħna se nadottaw it-tfal ukoll. Għalt li l-Italja aħna preistoriċi ħdejkom. Li jien nħossni kburi, anki meta jiena għattil dan li huwa tiegħi għal dejjem, meta rajt il-bandira Maltija tperper, għax eżatt kont il-barak ta' isfel, u rajta tperper għat possibli Malta. Illum kan najta bit bisima fuq iċ possibli Malta. U ma nistax ngħid li kieku ma kienx il-Gvern li huwa preżenti, kieku question mark. Li inti gay jew inti straight din mhi xi ħaġa li taħseb mid-disa' sal-ħamsa sal-ħamsa, mhux ix-xogħol imma xi ħaġa li hija f'demmek li inti twilidt. Mhijiex għażla. U rajt b'għajnejja nies li sfortunatament ukoll li kienu ma kienux aċċettati mill-familjari tagħhom u spiċċaw li ħadu ħajjithom u ġew ma' stejjer Maltin mhux stejjer barranin. Joseph, mexxej ta' moviment. Ma rridux ningħalqu fina nfusna u diġà issa m'għadniex magħluqin fina nfusna. Ġej minn familja li mhux dejjem raw l-affarijiet bl-istess lenti u allura dika sawret fih Bniedem li jista' jifhem u jqis u jiżen fehmiet differenti mingħajr ma jħoss li għandu wieħed aħjar mill-ieħor jew wieħed inqas mill-ieħor.
Ġenwinament, Malta hija tagħna lkoll ehm, għaliex mhux biss dan huwa gvern li ħadem ma' kulħadd, ma' kull mirrid jaħdem ma' dan il-gvern biex jmexxi l-pajjiż il-qudiem, negozjanti, għaqdiet. Irnexxielna. Miegħu tista' tkun dak li int li ma jiġġudikax li jipprova jifhem dak li int, dak li inti tista' tagħti u li apprezza dak li intista tagħti u naħseb bekk in-nies jinġibdu lejh. Tkun ilek maqtuħ anka istituzzjonalment mit-tmexxija ta' pajjiż, tiffaċċja ħafna mid-deċiżjoni, tiffaċċjhom għall-ewwel darba. U tagħmel iżbalji. Jew tkun tħall b'intenzjoni tajba, imma l-affarijiet kellhom isiru aħjar għax mbagħad tibda l-kwistjoni tal-governance. U naħseb waħda mid-difetti li kelli fil-bidu hi illi kont ngħaġġel biex nieħu d-deċiżjonijiet u ma kontx nirrispetta biżżejjed, ma kontx nifhem biżżejjed il-mekkaniżmu ta' gvern. Però mill-iżbalji titgħallem.
U nista' ngħidlek illi fid-diskorsi tiegħu magħna u meta nitħattu flimkien hemm ħafna ħafna ħafna ħafna twissijiet. Għamilna żbalji, anke goffi. U tgħallimna minnhom, u kkoreġejna minnhom, u ħa jgħinuna biex ma nerġgħux nirrepetuhom. Jien narah bniedem sinċier, narah onest, m'għandix l-iċken dubbju illi huwa irid li ndafa'. Deċiżjonijiet diffiċli kuljum ikollok tieħu. U mhux ħa noqgħod niġi hawnhekk u noqgħod ngħid isma' x'kelli d-deċiżjoni. That's part of the job. Jekk m'intix kapaċi li tieħodhom dawk id-deċiżjonijiet, u toħodhom b'serenità u filgħaxija tmur torqod. You're not up for the job. Ġieli deċiżjoni kellha tinbidel. Jekk inti tibqa' taħseb l-istess ħaġa biex tgħid jien konsistenti. Konsistenza ħafna drabi hija mera tal-medjokrità. Allura inti titkellem kemm titkellem Tmur dibattiti kemm tmur dibattiti, tisma' kemm tisma'. Inti taħseb li inti tant perfett li dak li kont taħseb day one taħsbullum il-ġurnata. Hija l-marda ta' min kien jaħseb li d-dinja ċatta. Jien meta sirt mexxej tal-Partit Laburista, kont per eżempju nemmen f'unjoni ċivili. Ma kont għedt, isma', ma naqbilx li persuni gay għandhom ikollhom id-dritt li jadottaw. Imma kien hemm minoranza qaluli qed tgħid ħmerija. U jien ma' din il-minoranza bdejt nitkellem, bdejt naħseb, bdejt nara, bdejt naqra, bdejt tara, bdejt nara l-affarijiet. U meta pproponejna l-liġi tal-unjoni ċivili, tajna id-dritt illi wieħed japplika għall-adozzjoni. U meta nara każijiet ta' tfal li kieku ma kinux koppji gay
għadhom qegħdin f'istitut u llum għandhom familja li tħobbhom, I'm vindicated. U naħseb li ngħid li kont żbaljat fil-bidu u issa jett eh, fuq il-pożizzjoni tajba. Dan huwa gvern li ta' ħafna lil poplu. U waqt li għamel hekk, mhux talli ma żidx id-dejn, talli qaleb id-deficit f'surplus. Is-sena li għaddiet, is-surplus fil-finanzi tal-Gvern laħaq aktar minn mitt miljun ewro. Dan ġie konfermat mill-Eurostat li ħareġ iċ-ċifri dwar il-finanzi tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea skont il-kriterji ta' Maastricht. Minnhom joħroġ li Malta kellha t-tieni l-ikbar surplus fil-finanzi tal-Gvern wara l-Lussemburgu. Qatt ma konna dgħajjeb daqs illum. Ġifieri d-deċiżjonijiet li ttieħdu u l-effett li kellu fuq l-ekonomija tal-pajjiż, illum nista' ngħid kull fejn immur jien, l ma jgħiduli għajdulna x'inhu s-sigriet tagħkom li pajjiż żgħir bħal tagħkom mingħajr riżorsi għamiltu dal-suċċess kollu ekonomiku. Aħna l-Maltin konna nħarsu lejn pajjiżi forsi ikbar minna. b'ċertu għira, għira in a positive sense fejn konna ngħidu kieku aħna konna bħal dawn. Illum dawn l-istess pajjiżi qed iħarsu huma lejn Malta u forsi anki jixtiequ li huma kienu kienu bħalna. Fis-sitwazzjoni fl-Ewropa kien hemm din it-trend illi nagħmlu osterità. Osterità tfisser illi l-Gvern jonqos jonfoq inqas u billi jonfoq inqas inaqqas id-deficit. Fil-fatt, il-Muscatonomics kienet xi ħaġa differenti. Qal aħna se nespandu l-ekonomija. U issa ksibna surplus, li għan-nies forsi ma jfisser xejn. Ma jfisser fil-verità illi inqas taxxi. inqas piż fuq il-ġenerazzjonijiet li jmiss, li we are living within our means, li l-boom li għandna ekonomiku, dal-miraklu ekonomiku Malti li qegħdin ngħixu mhuwiex ibbażat fuq self li ħa nieħdu minn uliedna u ulied uliedna, imma dan huwa sostenibbli, din hija l-Malta l-ġdida, il-livell il-ġdid, għas-snin li ġejjin. In-nies fin-negozju illum il-ġurnata jemmnu illi dan il-gvern kien l-aktar gvern pro-business fl-istorja, illi kien l-aktar gvern li tom ċans illi jaħdmu u li ma dan il-gvern mhux biss tista' taħdem int minn int, imma tista' tavvanza. U għalija Dejjem ngħid li tkun pro-business huwa li tkun favur il-ħaddiema. Dik li tfisser fl-opinjoni tiegħi Muscat Economics. Joseph Muscat bidel il-mod kif id-dinja qiegħda tħares lejn Malta. Jien tgħallimt kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Kunsill Ewropew Li veru ġej milli sar pajjiż. Imma s-saħħa tal-ideat hija l-aktar importanti. Meta kellna l-aħħar summit tal-Unjoni Ewropea u Malta fi frar, kien l-ewwel summit li l-Unjoni Ewropea ma ġildiċ bejnieta fuq il-qasam tal-immigrazzjoni, l-estejna qabel il-ħin, U b'xi ħaġa żgħira li semmuli semmewhieli l-President u l-Prim Ministri kollha, li ddeċidejna li mill-Palazz għall-Barrakka nimxuha u mhux bil-karozzi nifqu naraw il-Caravaggio. U qaluli kienet l-ewwel darba li tkellimna bejnietna b'mod rilassat. Dik il-naqra mixja Xi darba jinkitbu l-kotba tal-istorja biex wieħed jgħid x'deċiżjonijiet ittieħdu dik in-naqra mixja ħafna iktar u ħafna aħjar milli ttieħdu fi kwalunkwe kamra fl-Ewropa fl-aħħar snin, nista' nassigurak.
Il-bidla li twettqet sal-lum hija l-bażi ta' aktar bidliet li fadal isiru. Hija l-bażi tal-għażla tal-lum.
Xi darba hu l-mappa tal-Ewropa u tal-Mediterran u għott il-numru ta' gżejjer li tara. Pratikament, ħafna minnhom u mikbar minna. Imma aħna stat. Kemm jien kburi li tajtuni u qed tagħtuni din l-opportunità li nservikom bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż speċjali. Nifhmu
illi huwa pajjiż speċjali. U ma jgħiduhx il-Maltin li jgħixu Malta. Jgħidu kull min jifhimna. Jien lest li nimxi magħkom. Ejja ma nifqux nofs triq. Ejja nimxu il-kumplament ta' din it-triq flimkien għal Malta għal aktar suċċess.
L-istorja tagħna hija garanzija li kif konna il-viżjoni li nkunu magħqudin nistgħu naslu għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Jien mhux se nħalli lil ħadd jifred lill-poplu bejn Nord u South, sinjuri fqar, ħomor u blu. Pajjiżna huwa wieħed, pajjiżna huwa magħqud bil-kuluri tal-bandiera bajda u ħamra li jaqduna. Wara t-Tlieta ta' Ġunju ħbieb tiegħi se jkun hemm bżonn sforz kbir ta' għaqda u jien lest biex noħroġ idejja għal dawk kollha ta' rieda tajba biex nagħqdu l-pajjiż u nimxu 'l quddiem fil-ħolma Maltija għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-futur ħa jurina Li verament l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Għandkom qudiemkom tnejn min-nies u jien ma niddejjaq qatt illi npoġġi lili nnifsi għall-ġudizzju tagħkom, għall-ġudizzju tal-poplu u nbaxxi rasi għal dak il-ġudizzju. Għandkom għażla bejn min irid jsir Prim Ministru Da' l-uniku ħaġa li offra kienet negattività, kritika, jara kollox iswed, jaqta' qalb in-nies, jitkellem dwar kumpaniji li ħa jitilqu, min għalih? Min-naħa l-oħra, min

Um, every good luck in the years to come. Thank you. Aziz Joseph.
Aziz Joseph. Aziz Prim Ministru, jien Isaac Lee. Aziz Joseph, jiena Francesco Grek. Mizzejtun u għandi 8 snin. Jiena jisimni Nikon Mifsud għandi 9 snin u nattendi l-iskola ta' Santa Margarita Zambar Primarja. Jiena jisimni Eleb. Jien għandi six.
Jien jisimni Alana u għandi seba' snin. Jien jisimni Joy. Hemm ħafna metodi fejn aħna tfal nistgħu nferħu lin-nies ta' madwarna billi jkollna l-opportunità li nagħmlu xogħol volontarju. Jien nixtieq ittamlinna li nistgħu nitgħallmu l-languages fil-primarja. Nibdew morru l-iskola bit-traksju. Il-ġenituri tiegħi jaħdmu ħafna biex nittalmu l-iskola. Jiena nixtieqek tirranġa xi toroq Għax għandhom il-ħofur, klassi tista' tisponsorja guide dog għal min hu nieqes mid-dawl. Jien nixtieq ikollna aktar parks u bieħ. Ikollna l-clean up days fejn uħorġu nejnu biex nżommu l-ambjent ta' madwarna nadif. Nixtieq
insir veterinarju. Hairdresser.
X'meta nikber nisir pilot. La nikber nixtieq nsir tabib. Thank you tal-li kemm ilek Prim Ministru qed ingawdu lil mami u l-Papa. Nixtieq ngħidlek grazzi tal-ġid li qed tagħmel għall-pajjiż. Dejjem tiegħek Isaac Rebin. Grazzi ta' kollox. Li tagħmel għal Malta. Grazzi talli ħadt il-ħin biex tisma' l-ideat tiegħi. Dejjem tiegħek Nicole Mifsud. Eric Cassar.
Lala. Francesco Grech. L-aqwa żmien ta' pajjiżna.
Illum il-Maltin u l-Għawdxin jinsabu jgħixu aħjar minn l-Bastinilu. Flimkien ksibna riżultati kbar. Ħadimna ħafna, imma tfadal xisir. Allura għalfejn għandna nieqfu nofs triq. Immaġna kieku Alex Borg waqaf nofs triq

Immaġina kanzunetta tieqaf f'nofsha. Il-Maltin u l-Għawdxin qatt ma waqfu nofs triq.
Alex Borg hits the fan! He wins the game!
Issa, mhux iż-żmien li neqfu hawn. Irridu komplu nimxu l qudiem biex niksbu aktar suċċessi. Għax l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.

Il-ġenituri kellhom dubju jekk rawx l-aħjar żmien għal pajjiżna. Kellhom dubju jekk uliedhom humiex ħa jkollhom iċ-ċans li jgħixu f'pajjiż b'opportunitajiet daqs kemm kellhom huma. Illum, Qed irroddulkom lura pajjiż fejn kull omm u kull missier, kull ġenitur, nafu li uliedna ħa jkunu aħjar minna!

Li inti tastjeni għax tgħid li l-oppożizzjoni ma għandix pjan mhijiex biżejjed. Jekk tastjeni, jekk tibqa' d-dar, itkun qed tiftaħ il-bibien ta' Kastiljan naħa l-oħra għal Marlin Farrugia u għal Simon Busuttil u għalek il-minadu qed jaħsibha lilkom il-kolla u li intom konvinti Ejjew nikkonvinċu huwa dover tagħna li nhar is-Sibt toħorġu nivvutaw, nivvutaw għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista ta' dan il-moviment.

in-nies kienu draw illi xejn ma jista' jsir, illi bil-fors Ma jistax jkollok biżżejjed xogħol illi bilfors jitilqu l-fabbriki, illi bilfors ma tistax iżżid il-pensjonijiet, illi bilfors ma tistax tiżdied il-paga minima, li bilfors ma jistax jkollok drittijiet ċivili. Iwritna din is-sitwazzjoni u qegħdin nagħtu lura pajjiż fejn qiegħed ta' kuljum jgħix, aktar xogħol, inqas taxxi, pensjonijiet aħjar, qbata minima ogħla, drittijiet ċivili aħjar għal kulħadd.

Fil-lobu tal-poker, kapaċità prinċipali ta' min jaffilab huwa li jiblaffja. Anka minn mandu l-ebda karta ta' valur jista' iġiel kull minn hemm fuq il-mejda jemmen li hu għandu xi karta ta' valur. Jekk jaddar mal-ħajt, jissogra għal dak kollu li għandu. Basta li jirbaħ dak li jidher impossibbli. Jagħmel all in. Il-ħajja mhix poker. Il-futur ta' uliedna mhux logħba. Simon Busuttil bena kampanja fuq bluff. Daħaq l-all in mingħajr ma kellu karti ta' valur waħda. Nhar is-sibt L-aktar karta importanti ser tkun f'idejk. Ħalina mill-bluff. Il-futur tiegħi u ta' wliedi mhuwiex logħba.
Ma rridx noħloq paniku. Assolutament xejn. Assolutament ma naqbilx.
Għalhekk ser nivvutaw kontra. Kontra din l-iskema. Eh, taqbil ma. Assolutament ma naqbilx. Assolutament le. Għala kap tal-partit nieħu il-passi kontra. Kontra dan. Partit Nazzjonalista.
Kontra. Kontra min għandu twemmin laburista. Kontra min huwa onest. Kontra Malta. U kollha għandu ngħidu illi l-oppożizzjoni Ser tivvota kontra dan il-budget? Assolutament, kull fejn hemm il-bniedem hemm l-iżball. Assolutament xejn! Il-fiduċja kien kollu jaqta' qalb kulħadd, kien kollu jiskuraġġixxi l kulħadd, kollox ħażin, kollox iswed.
Aħna pajjiż maqut li ħadd mu se jifridna, poplu li mu ħajħalli lil ħadd jifirdu, li ma mmorrux nitkellmu kontra Malta barra, li ma nifirħux mal-barranin li jridu jisirqulna xogħolna. Aħna ħbieb tiegħi Maltin u Kburin, jien iwegħedkom, nagħtikom il-kelma tiegħi li se nkompli naħdem biex ngħaqqad lil dan il-poplu, biex ngħollu lil pajjiżna 'l fuq, li għajnejna jleqqmu. U x'ħin naraw il-bajda u ħamra tagħna tperper mal-irjeħat! L-aqwa fl-Ewropa u issa l-għira tad-dinja! Għaliex għaż-żgħażagħ tagħna se jkun l-aqwa żmien! Għall-pensjonanti tagħna se jkun l-aqwa żmien! Għall-familji tagħna se jkun l-aqwa żmien! Għall-pajjiż kollu se jkun. Għal min irid jimxi 'l quddiem se jkun l-aqwa żmien. Għal min iħobb lil Malta se jkun l-aqwa żmien. Għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. L-istorja tal-poplu Malti sa minn dejjem kienet ikkaratterizzata mir-rieda li jimxi 'l quddiem, ir-rieda li jkun aħjar, flimkien mal-bżulija li jaħdem sabiex jasal fejn jixtieq. Ħafna forsi jistaqsu fejn aktar nistgħu naslu? X'nistgħu nagħmlu aktar minn dak li diġà għamilna? Iżda x'inhu l-bniedem mingħajr il-ħolm tiegħu? X'sens jista' jkollha l-ħajja mingħajr l-aspirazzjoni li dejjem tkun aħjar, li tilħaq livelli ġodda f'ħajtek? Fil-ħames snin li ġejjin, irridu nkunu aħna li niksbu dak li f'għajnejn oħrajn huwa inimmaġinabbli. Huwa impossibbli, irridu nkunu aħna li nelevaw liċ-ċittadini Maltin u Għawdxin Fil-quċċata nett tal-klassifika, fuq nett tad-dinja, l-għira tad-dinja. Din hija l-ħolma Maltija tiegħi, din hija l-ħolma Maltija tagħna lkoll.

dwar kif inti vvutajt għalihom. Fit-Tlieta ta' Ġunju, oħroġ ivvota l-Partit Laburista.
tajtuni l-ikbar unur ta' ħajti l-inservikom. Nar is-sibt li ġej Irridu nagħmlu għażla. Irridu nagħmlu għażla jekk nifqux nofs triq jew nimxux 'il quddiem. Irridu nagħmlu għażla jekk dan il-proġett ta' bidla hux ħa jieqaf hawn u nerġgħu lura għall-medjokrità Xija mill-istess nies jew din il-bidla hux ħa tkompli għal aktar snin hux ħa nkomplu mixjin it-triq flimkien.

Andrew has a very important asset, a good sense of humour. Joseph Muscat is a experienced European, he is a very experienced man understanding the needs of the national level of a member state of the European Union and the European level. Joseph Muscat
ha una esperjenza internazzjonali, ha kapaċità di prestare attenzjoni anke ai problemi sociali,

and wish him and the country um, every good luck in the years to come.
Lil dawk kollha li ħajinfutalna l-ewwel darba Ngħidilhom merħba fil-familja, merħba f'dan il-moviment, dan huwa l-moviment tal-Maltin u Għawdxin kollha. U lilkom illi minn dejjem ivvotajtu l-Partit Laburista, li intom il-pedamenti tal-Partit Laburista, is-sejħa tiegħi hija biex nagħtu sinjal ieħor Nhar is-Sibt li ġej, sinjal patrijottiku, sinjal ta' mħabba ta' dan il-moviment li għalih pajjiżna, li għalih Malta dejjem tiġi l-ewwel u qabel kollox.
Bħala Prim Ministru, jien kburi bis-suċċess li ksibna lkoll flimkien. Matul dil-kampanja tkellimna ħafna fuq kemm pajjiżna miexi fit-triq it-tajba. Illum nixtieq nirringrazzja lill-veru protagonisti ta' din l-istorja ta' suċċess, il-ħaddiema u n-nies tax-xogħol bieżla Maltin u Għawdxin, ilkoll ġejjin minn kull parti tal-pajjiż u li għandhom aspirazzjoni li jtejbu l-livell tal-ħajja tagħhom u li jagħtu lil uliedhom ħajja aħjar milli għandhom huma, bħal Peter u Svetlana, koppja li ilhom miżżewġin għaxar snin u għandhom tifla, Kaya. Peter għandu business żgħir li kien beda ma' missieru. Bħalissa l-pajjiż qiegħed b'ritmu tajjeb ta' xogħol u tagħmel kuraġġ li tinvesti iktar fl-għodda u n-neċessitajiet. Grazzi għat-tkabbir fl-ekonomija, żidilhom ix-xogħol. Tagħmel differenza li t-tnaqqis tat-taxxi u l-Gvern itik inċentiv tagħmel iktar kuraġġ. Peter u Svetlana huma ġenituri tipiċi Maltin. Iridu jħallu opportunitajiet aħjar għat-tfal tagħhom. Storja simili hija ta' Ivan Zammit, missier li jmexxi business tal-familja li jispeċjalizzaw fil-ħġieġ, kumpanija li kien beda missieru. u li hu għandu aspirazzjoni li jkabbar. Dal-aħħar tliet snin kabbarna l-operat tagħna, ħadna extension mal-fabrika li kellna u żidna n-nies fejn bħalissa qegħdin xi tletin ruħ. Miżjed ma jkollok xogħol, iżjed ix-xogħol joħroq ix-xogħol. Peress li dal-Gvern huwa pro-business, aħna ħassejna n-neċessità li għandna nkabbru biex inkunu nistgħu nilħqu mad-domanda ta' xogħol li ħa jkun hawn u li hawn bħalissa. Family owned business żgħar bħal ta' Ivan huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija. Huwa grazzi għall-kuraġġ ta' nies bħal Ivan li qed jiġu kreati aktar jobs u jinħoloq aktar ġid fil-pajjiż. Grazzi għal dan il-ġid nistgħu ngħinu aktar lil min diġa' ħadem għalina, anzjani bħal Althea u Lori. Hu kien pustier għal 38 sena u hi Kienet waqfet taħdem meta żżewġu. Batejna ħafna biex trabbihom u tibgħathom skejjel. Thank God leħqu fejn xtaqna aħna. Jiena bil-pensjoni ilni disa' snin u li żiduna l-pensjonijiet tajba. Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma naqsulna ħafna u qed iżżermin iżjed. Il-pensjoni żidielna qed sejrin tajjeb ħafna. Waqt li Lori u Althea qed igawdu l-irtirar tagħhom u jqattgħu aktar ħin ta' mistrieħ man-neputijiet, hawn nies oħrajn bħal Lourdes, single mother ta' 30 sena, li qed taħdem full-time biex tipprovdi għall-familja tagħha. Mhijiex ħajja faċli li tkun single mother tiddependi mir-relief. Kont naħdem part-time, kif imbagħad ħarġet l-iskema taċ-childcare, tal-free childcare, jiena Kienet tagħmel iktar sens għalija li neqleb full time, kemm finanzjarjament u anka tfal, rasi mistrieħa fejn qegħdin mhux dejjem tħabbel moħħok ta' kuljum fejn se tħallihom. Sibta utli f'kollox. Għamilna qabża liberali f'erba' snin, ferm akbar milli għamlu gvernijiet ta' qabilna, f'perjodi ferm itwal. Aħna qegħdin f'livell mal-Iskandinavi li huma pajjiżi tant open minded u tant avanzati fis-soċjetà. Żgur li l-akbar prova ta' dan huma d-drittijiet ċivili li daħħalna għal nies LGBTIQ bħal Daniel u Adrian li ftit ġimgħat oħra, se jkunu qed jiżżewġu. Forsi nżanżnu
il-liġi l-ġdida li nistgħu ngħidu aħna nkunu miżżewġin u rikonoxxuti fl-istat f'Malta u fl-Ewropa wkoll.
F'dawn l-aħħar erba' snin, il-ħajja tal-familji u n-negozji Maltin u Għawdxin tjiebet. Għamilna progress kbir fi żmien tant qasir. Issa rridu niddeċiedu jekk nifqux nofs triq jew jekk inkomplux mexjin 'il quddiem flimkien. Jien konvint, jien nemmen li l-poplu Malti u Għawdxi ħa jagħżel li nimxu 'l quddiem biex nibnu fuq aktar suċċessi. Għaliex permezz ta' dan il-moviment tal-enerġija, tal-ambizzjoni, tal-ottimiżmu u issa tal-esperjenza,

Se nerġa' nżomm kelmti jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif żammejt kelmti fuq it-tablets, se nerġa' nżomm kelmti fuq trasport pubbliku b'xejn għat-tfal, għall-istudenti, għall-pensjonanti, għall-persuni b'diżabilità.

Hija elezzjoni ta' għażla ta' stili ta' ħajja li rridu ngħixu, ta' mod kif il-pajjiż miexi b'mod tajjeb, il-familji kuntenti, n-negozji bis-saħħa mixjin 'il quddiem. U issa allura rridu nagħżlu. Irridu nagħżlu jekk nifqux nofs triq jew jekk inkomplu mixjin 'il quddiem. Dan huwa l-moviment li jemmen li kulħadd jista' jikkontribwixxi. Ħbieb tiegħi, għad għandi l-istess determinazzjoni li kelli erba' snin ilu. Għad għandi l-istess saħħa li kelli erba' snin ilu, l-istess enerġija. U allura mill-ġdid nistaqsikom għax fl-aħħar mill-aħħar jien għandi ħolma, ħolma Maltija Illi rrid li dan il-pajjiż ikun l-aqwa pajjiż fejn uliedna jmorru fejn jmorru jiġu lura għax jgħidulek aqwa minn Malta ma hawnx, aqwa minn Malta ma jistax ikun hawn. U għalhekk insaqsikom, tridu tibqgħu mixjin 'il quddiem flimkien ma' dan il-moviment?

Alla Lil dawk kollha li ħa jivvutalna għall-ewwel darba. Ngħidilhom merħba fil-familja, merħba f'dan il-moviment. Dan huwa l-moviment tal-Maltin u Għawdxin kollha. U lilkom illi minn dejjem ivvotajtu l-Partit Laburista li intom il-pedamenti tal-Partit Laburista Is-sejħa tiegħi hija biex nagħtu sinjal ieħor nhar is-Sibt li ġej, sinjal patrijottiku, sinjal ta' mħabba ta' dan il-moviment li għalih pajjiżna, li għalih Malta dejjem tiġi l-ewwel u qabel kollox.

Kif żammejt kelmtni f'dawn l-erba' snin, se nerġa' nżomm kelmtni jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif żammejt kelmtni fuq il-first time buyer, se nerġa' nżomm kelmtni fuq il-housing.

Għexna flimkien waqtiet fl-istorja fejn se ngħidu bi kburija lil uliedna li konna hemmhekk, li konna protagonisti, triq li fiha għamilna dak li ħaddieħor kien jgħid li kien impossibbli li jsir. Iżda lilna ma qatalniex qalbna, anzi qawwilna id-determinazzjoni tagħna, imxejna 'l quddiem u sirna l-għira tal-Ewropa ta' pajjiżi ferm akbar minna u ta' ferm aktar saħħa. Dan għamilnieh bis-saħħa tagħkom u l-mertu għandkom teħduh intom. Danu il-pajjiż illi jixraq lil uliedna ma nistgħux li biex nibqgħu ftit ieħor fis-siġġu tagħna nwaqqfu dan ir-ritmu li qabad pajjiżna. Is-siġġu ma jiswa xejn. Għalhekk ma għandi l-ebda raġuni li nkaxkar saqajja. Id-deċiżjoni hija sempliċi. Jew 'il quddiem jew 'il ura, jew xogħol jew qgħad, jew ekonomija li timxi jew ekonomija staġnata kif kien hemm qabel, jien lest għad-deċiżjoni tagħkom biex nimxu 'il quddiem għall-kumplament tat-triq

twaqqafx dak li ksibna flimkien. Jekk tridu nkomplu mixjin 'il quddiem, fit-Tlieta ta' Ġunju ivvota lill-Partit Laburista.
Dan il-pajjiż ma bediex erba' snin ilu. Dan il-pajjiż bnewh ommijietna u missirijietna. Ommijietna u missirijietna li dejjem żammew l-imħabba u l-kburija lejn Malta bħala l-punt prinċipali tagħhom, ommijietna u missirijietna illi kienu ġejjin minn partiti differenti iżda fejn jidħol il-pajjiż qatt ma raw kuluri, ommijietna u missirijietna, li ġabulna l-indipendenza, ir-Repubblika, il-ħelsien għaliex inti ħadd minna ma tista' tgħidlu agħżel Malta. Ħadd minna ma tista' tgħidlu agħżel Malta għax kif tista' int qatt tagħżel lil ommok, ommok toħolqok, aħna Malta! Aħna Malta! Aħna Malta! Poplu wieħed! Poplu kburi! Poplu illi ħa jasal ferm aktar!
Illum il-Maltin u l-Għawdxin jinsabu jgħixu aħjar minn erba' snin ilu. Flimkien ksibna riżultati kbar Ħdimna ħafna, imma tfadal x'isir. Allura għalfejn għandna nieqfu nofs triq? Immaġna kieku Alex Borg waqaf nofs triq. Alex Borg seems to be in perfect form for his game tonight.

Good night! Il-Maltin u l-Għawdxin qatt ma waqfu nofs triq.
Alex Borg hits the pin! He wins the game!
Issa, mhux iż-żmien li neqfu hawn. Irridu komplu nimxu l-qudiem.

Fil-gvern tiegħu? Huwa parti mill-gvern, ikunu parti mill-gvern. Okej, xaħat tiegħu? Fil-gvern tiegħu?
Fil-gvern tiegħu? Permetti li nżid ħaġa oħra Marli. Permetti li nżid ħaġa oħra. Biex kulħadd ikun ikun ċar. Marli, Marli, permetti li nżid, sinjorina, hu paċenzja.
Għandkom qudiemkom tnejn min-nies u jien ma niddejja qatt illi npoġġi lili nnifsi għall-ġudizzju tagħkom, għall-ġudizzju tal-poplu u nbaxxi rasi għal dak il-ġudizzju. Għandkom għażla, Bejn min ried isir Prim Ministru iżda l-uniku ħaġa li offra kienet negattività, kritika, jara kollox iswed, jaqta' qalb in-nies, jitkellem dwar kumpaniji li ħa jitilqu, min għalih? Min-naħa l-oħra, min jemmen illi verament dan il-pajjiż ħa jasal ferm aktar 'il quddiem? Min bħalna il-pożittività hija l-ordni tal-ġurnata.

Il-politika li nemmen fiha jien hija l-politika ta' dik l-omm li llum ġiet fuqi u qaltli grazzi għax sibt xogħol għall-ewwel darba. Il-politika li nemmen fiha hija dik ta' dik il-persuna b'diżabilità. li qaltli, Jien ili snin biex noħroġ id-dar u nsib xogħol, grazzi li għall-ewwel darba sibt xogħol! Il-politika li nemmen fiha jien hija dik ta' dik il-koppja rġiel Illi qaluli, Grazzi li ħallejtna li niċċelebraw l-imħabba tagħna flimkien, hija dik ta' dak l-investitur li qalli, Grazzi talli ħallejtni ninvesti f'pajjiżi. U jien ngħidilkom, dan ir-ringrazzjament mhux lili, dan ir-ringrazzjament jien irrid nagħmlu lilkom, grazzi talli urejtu fiduċja fina, grazzi talli emmiltu fina, grazzi talli kontu magħna. Grazzi ta' dan il-proġett meraviljuż għall-pajjiż. Jien konvint li l-poplu se jagħżel is-sewwa. li mhux se niefqu nofs triq, se jagħżel din il-ħolma Maltija bbażata fuq erba' prinċipji. L-ewwel prinċipju huwa l-mobilità soċjali. Mal-mobilità soċjali hemm il-ġustizzja soċjali, li permezz tagħha l-ġid li jinħoloq jasal għand kulħadd, fejn ħadd ma jaqa' lura. Magħhom hemm il-prinċipju tal-ugwaljanza f'soċjetà kosmopolitana li qed noħolqu flimkien. U fl-aħħar nett, u fuq kollox, hemm l-għaqda. Pajjiżna huwa wieħed, pajjiżna huwa magħqud bil-kuluri tal-bandiera bajda u ħamra li jgħaqqduna. U jien lest biex noħroġ idejja għal dawk kollha ta' rieda tajba

Fejn huma żgħażagħ? Fejn huma żgħażagħ? L-enerġija ta' dan il-moviment. Il-pajjiż għandu bżonn li żgħażagħ tagħna qegħdin irroddulkom lura żgħażagħ. Speċjalment dawk minnkom li ħa tivvutaw għall-ewwel darba, qed irroddulkom lura pajjiż ferm aħjar milli sibnieh! Jiena Felix, jien Għawdxi, jien Malti, jien funjoni ċivili u dal-waqt niżżewweġ u jien wara Joseph Muscat. Joseph emmen li ħadd m'għandu jħossu differenti. Ħadd fajnejn Joseph mu kategorija ċe jew de. Għamilna kollna kategorija A u din hija ugwaljanza. Din hija ġustizzja, dan huwa unur u dan huwa valur. Meta fuq il-barraka ta' isfel jiena wgħedt lili nnifsi, lin-nofs l-ieħor tiegħi, ħarist lejn il-bandiera Maltija tperper u għadt lili nnifsi, Possibbli dan kollu? Possibbli nista' nilbes ċurkett wara 20 sena? Possibbli li jekk nixtieq tfal nista' nadotta Malta? Malta inħobba, inħobba u kburi għax jien stmat kulħadd l-istess, mimlin kompassjoni u imħabba. Għalkemm probabbli ma kienx issapportjat minn kulħadd, Joseph emmen fil-ġustizzja. U żgur warajh hemm Michelle, u dawn rabbew qoxra, qoxra ta' kuraġġ, u jien ma nistax ma nkunx kuraġġjuż bħalhom! Dan hu l-mument ta' prova, ta' onestà, ta' mħabba li tirbaħ fuq kollox, dan